Ah, ah. Koma todzoka. Koya rude panapo. Rega titaure mhofu. Eh? Ndinoda tiri mumba takagara pasi. Shit man. Rega tipinde mba titaure. Jera. Rwendo rwanga taenda mm. muchitoona kudzoka kudai ah, hazvina kumira zvakanaka. Hanzi chii? Haako here mukomana wacho? Ariko mwanzvadzi asi akutokanuka kuramba pamuviri pemwanasikana achiti hasi pabasi pake kuti mhanyisa nematemo tabva tichimhanya so izvo zvibhutsu ndazopfekera ndapa mhiri parwizi apo yowe achiramba pamwiri ati andipaziwe Ah, kumubvunza iye mwanasikana ndiye mukomana wacho here akakupa pamuviri mm. akutaura kuti ndiyei asi iye mukomana uyo akuti azvizive right. oh. aiwa hazvina kuipa mwana mai mhosva yatange anotoiripa chete ini handzinzwaro mm-hmm. zvandakuita mwana wamai chinzwa ka nhau iripo nemi mai vacho maitendai nhau iripo apo zvatakuita ndizvekudai nhau ita kuikwidza kumusoro ndakuenda kwasabhuku nenhau iyo iye mwana iyi handiti mati mukomana wacho aramba aramba ah. takuenda kwasabhuku kwasabhuku ndokwatiyapo watsamba tienda kwamambo anoiripa chete handinzwi waro ini mhofu ini handichamira ini ndakutomhanya kwasabhuku zvinonditira mwana uyu so rega ndinoona sabhuku ndigare ndatomuudza nhau iripo oraiti mhofu fambei zvakanaka Ah, sawira. Ah, sawi. Eh. Kanjani? Ah, kuri nani? Adi. Mhm. Kuri sei kumba? Ayo akumba kuri nani? Amene kuri sei kumba? Ayo habo. Ayo ha zvakanaka. Eh. Shambo svika hangu pasabhuka pa. Pinda kusvika kwa sabhuku seni. Kona uye sawira kayoke yochindudza musi uya uya ndiri mugadheni. Uchiti zvoni mwana wako tenda uyu. Mhm. Mutarisisi. Eh. Ane nhombo izvozvo. Ah, unoona sawira. Eh? ndakati kuti ndimhanye pamwana pa asiri wangu sahwira mm. Ah, ndakaona zvisiri kuita dai ukandiudza sahwira ipapaya ah, unoona sahwira ndakaona zvichinetsa sahwira kuti ndimhanye pane mwana asiri wangu sahwira haa ah, panga pakaiva akatozvitakura izvozvo zvino manje nezuro ndakati kune hanzvadzi yangu no eh. torai mwana uyu muende naye kumukomana mukomana uyu hanzi ari kuramba hanzi kuramba kutotora matemo kutovatandanisa kuaa ita uende kwamambo unotaura kwamambo saka saka ndati no rega ndichange ndasvika kwani kwasabhuku eh. kwasabhuku ndiko kwandizozopiwa guva hedi yekuenda kupi kwamambo izvezvi ndiko kwandiri kutomhanye izvezvi sa ya saka ita umhanye sa wese ah. mwana wamai chihera Ari imwe inomba ino. Ah, ndi mhofu. Zini iwe. Ah. Ah. Igashire ka mwana wa mai. Utambireko naye mwana wa mai. Maita kufamba kuku kuchipisa kudai. Ah, kuiye ikatenda iyo anongoti fambisa nezuva rese. Eh. Eh. Ah, mwana uyu so. Andipinda busy. Ayaya. Mubano. Eh. Ah.

yakanaka kwamambo kwacho patsamba panyorwa kunzi musi wa musi wechitatu eh. eh, kwamambo ya anotoiripa chete eh? anotoiripa chete ndabatikana mwana wamai Tunoitwa kwa mhofu. Hatina vanongoenda mahara. Hakuna ah, mutemo kadaro mumusha. Eh? Mwana mumwe chete wandinaye. Mushandiro wamaita uye mu Nemashanda unoziziwa iwe. Mushandiro wamunoita eh? mutiriritira mhuri. Mwana wamaenda vane shungu zve. Kana ini ndinonyarira kupi tete vake? mawanikirwo andakaita ini ndoyanda kuti afambe iye zvakadadisa kapaya ah ko imi eh? hamuna kupiwa here zvekwenyu

baba wacho akakuwara nemari icho tichimutsvagira mari yekuti ah. aende kupi kuchikoro kenda akuita zvemusikana zvakaoma kana neni ndakanzwa kubatikana nako kuti mwana wanzadzi yenyu kuti mwana uyu chii chaakutiitira mumusha kudai asi nekwatiri kuenda kudaro iwe usazosvika undinyadzisa kana tasvika mberi Unonyatso kutaura zvese kubva musi wakatanga kuzowana nemukomana mukuwirirana kusvika pamuviri pauna apapa mudhora mukatanga kusangana mese nenzvimbo yacho taura hazvinyadzise ukasvika ikoko nyatsozvitaura hakuna kana chinombokunyadzisa zvese sununguka kutaura usachi kuti kuna baba kana kuti kunani iwe wanika uchitaura zvese kemukasvika ikoko handiti eh. ah, unenge wapa mai vako mhosva paisaone maikendava ah, eh. wavasungirira mai vako

Gashire tigashire. Yewoi. Mamuka sei nyu? Tamuka mamuka sei nyu? Tamuka. Gara zviye tokubatsira nyei. Ah, no tine nhau yatakazoripota kunoku Ah, Eh, saka takanzi nhasi ndo pane nyaya yacho oh, yakanzi iri kutanga nenguvai nateni nateni Eh, alright tinotenda

pamusoroi mambo nemiwo makurukota ese amambo nemiwo zvekare vabereki vauya padare redu ratinaro nhasi tine nyaya yavamutema vakauya nenyaya yavo kudare vamambo mutsimba musi wateni chikumi vakauya nenyaya yemwana wavo musikana vachiti akarepwa nemukomana anonzi Charles Muzoriwa, saka nyaya iyi ndinoisiya maoko enyu mambo. Ibvai matongo vadeedza vadii vapinde mudare. Nemiwo vabereki vemukomana vabereki vemusikana ndokumbirawo musimukewo musiye nyaya yenyu. Eh, pamusoro imambo eh, ndofunga inini ndine baba vemusikana akamitiswa eh, ndinekaazokuta nyaya yacho saka inini sababa wemunhu ndandati zvoni mwana aende kwaakamitiswa kwacho saka mukomana wacho ari kuramba ke nyimbo yake ndomusoro nyaya ati musikana wacho nemukomana wacho varipo zvavo

Funyiwe chibondokoto. Ko mkomona wako wacho ariko Ndamuona asati asvika. Ko machinda unoziva kwaanogara here? Eh, anogara padhuze kuseni. Unonzi kuzvidegere kupiko. Iko akarima. Oh, pakati apa. Eh. Saka vakomana ngavaita vane nemutora waye naye. Ko machinda asa amuna amuna amuna kupuwa message. Amuna kupuwa amuna kupuwa nyaya yacho iri machinda. Iye takamusvitsa tsamba akati anouya. Saka kuzvidza dare ka. Anotama dare ra ramambo Mutimba naye. Ngatonotsvagwa atouye pano takatomirira iye panapa. sezvataura secretary ngatonotsvaga monomutora monouya naye pamberi pedare titaure nyaya dzacho tidzipedze motenda muchimhanya nguva machinda ndokutendai motenda muchimhanya izvi izvi hapana rimwe dare ratiri kutonga kunze kwedare irori izvozvi ndonyaya dzandinoda mudare mangu manje idzo dzidzi chitomhanyai